Channel is the only, only show on this channel that uncovers the true cultures of South Africa. hi ta va hi famba hi ya vona swakudya swa xintu leswi matsonga ya le ebush bakridge hi tlhela hi vona nakambe encini wa vona lowu vitaka emuchongolo namuntlha makoti wa humesiwa endyangwini wa vona va ta va va hi vonisa swa ku vona loko va cina va cina njhani na mambalelo ya vona a yi fambeni ya vona Let's go. Matakile matsongo machangana wilo.
Matakile matsongo machangana wilo. Naiba. njhani Tokile. Eh. Eh, reason ku namuntlha hi va hi ri lani bakhosa i ku hina e youth hina vonanga byi le ku lahlekeni Se hi lava ku tiva hi vuenti ku ri n'wina va ka Khoza mi huma kwihi naswona mi fike njhani namuntlha laha hi nga kona hina laha etikweni leri ra Bushbuckridge?
Hina va Khoza hayi va ka Khoza hina va Khoza vakokwana wa hina va tsendzeleke na tiko va hetelela va kumeka va ri Mozambique malembe wolawo hi nga ma tiviki ku a ku ri lembe rihi hmm. mara endzhaku ka swoho vakokwani va kumeke va va na ku lwa loko ku nga va koho mozambique endzhaku ka loko ku kidnapiwe kokwani nghonghonyana hi maputukezi kokwani wa mina magigwana i swi kotile ku lwa ku ze a hlula maputukezi lani loko va ta va va baleka eh va ve na mona wa ku loko a ha ri enhoveni a ha hlota van'wani lava a hi hlaya va va hleketela ku va nga va va sele lava a va lwa na nghunghunyana va sala va humelela va fika va kuma nghunghunyana a lo tshama na lava tanihi ku a ri hosi na lava a na voho a tshama vhele hosi a yi nga tshami ri yoxe a tshama na na vanhu lava nga va nga yi angarhela se va fike va n'wi khoma loko va n'wi khoma va teke yena kokwani nghunghunyana va teka na kokwani eh, n'wana wa yena godide va teka na buyisondo va famba na vona loko magigwana a ta vuya hala hlota lava va ri va va lala va voho a fika a kuma ku nghunghunyana a nga kona a vutisa ku va mutekile a suka ku no siyandi nkosi ni ta vula leswi loko swi ta va swi humelerile hi leswi nga endla vanhu va ku tala va suka mozambique va khuphuka va tani va te na kokwani tisana loyi loko kokwani tisana a vona va khome nghungunyana um vavantsongo i va va- va vutisile va ku i va vutisile nghungunya- nghungunya- loyi nghungunyana a ku Xana mi heta vu, a vukosi bya vangoni? Na va ku, E-e, se a va siya na mpisana. Se mpisana a hleketa ku leswi swi nga humelela, swa ha ta humelela. Se a teka vanhu a ta na vona haleni laha hi nga kona namuntlha la laha hi vito swa le bush laha hi ku vitaka swa le bucha na a bush leyi ko va vito la a ku ri vito la switolo se yo hetelela yi va bush mhaka ku Switori leswi nga kwalaya a ku ri mahlathi boxi liya yi wa swi tiva swa ku hlathi va ri hi xilungu i bush
so mavito lawa ya vo Thulamhanci ku na doroba laha eBush va ngo hi le Thulamhanci vo Bilisonto i mavito ya vakokwana wa n'wina i mavito ya vakokwani lava a va ri voho va nga va lava va nga teka xiave lexikulu hi ze hi kumeka hi laha hi titsundzuka hi vulavula hi voho hi mhaka ku va ve na part leyi va nga yi endla ku swi ze swi koteka laya thulamahanci a ku fongiwa a ku fongiwa kokwani thulamahanci mm. hi nga vula hi ku xingoni nkarhi wun'wanyana xi vula leswi swi nga hi xiswona mara laya thulamahanci i vito la mukhalabyi loyi a nga fika la a va hosi loko buyisonto a ha fambeli na buti wa yena godidi godidi a nga ha vuyanga la I helele kwala hi nga ku tiveki ku hi kwini loyi a nga vuya ebuyi sonto ivi hi le north la nga fika ka va ri le ka le ka ka xivambu if i'm not mistaken lava va nga mi byela leswaku va ka n'wi va hala um swi nga endleka ndi rivala xivongo mari va xivambu lava nga fikela ka vohala giyana hi doke le north a ku nga swi vavi na vito la giyana li nga ri kona ko va ku vanhu va yo kamba hi ku tanihiloko fika ndhawini makamba maviri se a vuya buyi sonto loko a vuya buyi sonto yi fika a kuma ntsongwana ya yena a ri xitulwini a teka xitulu bisonto lexi a xi ri xi a xi khomiwe hi ntsongwana ya yena thula mhanci ivi a lova vuya a tlhela a tlhelela a xitulwini xa yena thula mhanci thula mhanci a famba loko a famba a ya sungula ku vabya ivi um loko a lova ku teka n'wana wa yena a yi khiyi n'wimana
so hi ku hi ku komisa hi nga vula ku lani bushbuck ridge n'wina va ka khoza mi tele swinene
va khosa kumbe va ka khosa va khosa va khosa a hi yo ta hi ri mun'we that's why ku na tribal ka jokilanga loko ya ha ta va khosa a va ri varhangeli va va hosi mahlweni um eh, vakokwana wa hina va va rhanga va famba va langusa a va famba distance va nga famba kusuka la va fika maybe vo la tinbele mm. se va rhuma munhu a suka la vuya ta ta byela lava va nga laha lava nga na hosi ku ndlela yi basile se a famba va fika leyi nakolo va fika leyi va ta suka vo va famba distance va fika va witbank mm. va tlhela va rhuma munhu vanhu va khale a va va hluphekile hayi n'wina mi ngo phapha hileswaku mvhombho mu nga fika cape town tlhovu ya ku okay so hi lava kota ku twisisa leswaku ku hambana ku kwini ka khosa na khosa ku na ku hambana vanhu lava maybe mi vanhu van'we a ku hambananga khosa i xihlahla xihi Hmm. a ntoma loko hi vulavula hi xihlahla loko hi xi lexi i ntoma i ntoma va khosa a hi hambananga hi hambane hi tindhawu la- lomu hi tshamaka kona Hmm. khosa leyi loko ku ta nghena mfumo loko hi sungula ku swi vanhu va sungula ku tekeriwa tekisiwa mapasi ku ve na xihoxo lexi na sweswi hi xi vonaka xi karhi xi yaka mahlweni a swi endleka u kuma ku a ofisini la ku tirhiwaka kona a munhu loyi a nga ta ku endlisa interview kumbe a nga ta ku filisa tifomo a yo swi teka hi ku i mulungu i ta tsala vito la wena ndlela leyi a twaku pronouncement wa wena hi sweswo mara a tsala hi xilungu loko a ri muzulu hikuva a ri muzulu ta tsala hi xizulu
ntiyiso ku vula swa ku mi vanhu van'we n'wina va khosa ku na ku hambana ka khosa a ku na ku loko wo twa munhu a ku va khosa va hambana munhu yelweyo swi ri xivongo lexi a nga xi tivi kahle hmm. khosa ni ku byela ni kombisa hi nghoza munghoza lowu nghoza yi nghoza hmm. eyi hmm. a swi endleki ku va nghoza loko fika hala ku nga ha ri nghoza no i khosa wo khosa is one no hi swi twisisa ngopfu mara ku na ncino lowu ni vona swa ku namuntlha mi qokile mi ti prepare-rile i ncino lowu i i ncino lowu humelelaka la bush yi wu vita yini kambe i ncino lowu i muchongolo i muchongolo ya so namuntlha ku ta ciniwa emuchongolo ya mi nga hi pfumelela hi ya hi ya vona muchongolo baba khosi em hi tshunxekile ku mi ta mi ta swi vona that's why loko hi karhi hi fonelana a hi lava ku hikanene mi ta mi ta langutisa hi- mi hi vutisa tanihi sweswi mi vutisaka ku muchongolo i ncini um hi ta kota ku mi byela ku muchongolo i ncini muchongolo i ncino lowu emasungulweni la swi taku hi kona vakokwani a va na mabutwa Mabutho lawa loko va lava ku ya enyimpini a va khoma leswi kumbe switivo na switlhavi va dyi ku loko va karhi va tshamile ku ya fika laha loko va tshamile ku na nkarhi lowu u kuma ku va tsakile se va ku hi nga endla yini na se va sungula ku yi ta huwa hi ku hi ku cina mchongo lowu kahlekahle wa ku ringana na mina a ni nge ku hlamuseli ku wu sungule rini wu sungule hi mani but mchongolo i ncino lowu ciniwaka la bush wu cineliwa leswi ku na mhaka ya ku namuntlha i siku ra ra makoti wa longisiwa um ku ta va na mithini ku na muchongolo lowu wa ku mukon'wana namuntlha i ya hetisa ku lovola ka kolomu a hetisaka kona hi ya hi xi muchongolo mukon'wana ya ku chongoleni ku na mhaka ku namuntlha i sonto hi tsakile hi fanele hi tsakisa vanhu nga hi ri muchongolweni hi cina muchongolo sonto yin'wana na yin'wanyana um lava va swi kotaka va sungula sontweni but na hina loko hi sungula hi sungula hi ku hi xikwembu hi kombela hi katekisela siku leri ra namuntlha um mara hi xi hina mm. a ku na sonto leyi hi nga tshamaka hi nga cini nchumu wow that's nice okay after the ad break hi ta famba na kokwani khoza hi ya hi ya vona emchongolo we enjoy after the ad break see you after

E, hi ta kombela ku tiva ka mama tanihiloko namuntlha ku ri siku ra n'wina ra makumu lani emutini wa ka n'wina mi tekiwaka hi ku lovola mi titwa njhani mama Ni titwa ni tsakile swinene mm. ka siku ra namuntlha alright loko ni tekiwa ka maxava mm. swilo leswi khale hi swi pulana na nuni wa mina ku swi ta endleka Mm. ka siku ra namuntlha oh okay but eh hi la ku tiva ngopfu hi mambalelo ya n'wina mara hina machangana ya la bush loko hi ri magqokelo hi lava ku tiva ku ri maqokelo lawa ya n'wina namuntlha kokwana mi nga hi hlamusela swa ku why mama a qoka so namuntlha loko ku ri siku ra yena ra ku wena a tekiwa a yisiwa vukatini bya yena nyamuntlha loko a tekiwa ya vukatini maqokele lawa mm. hi leswi hi gokisaka swona mm. hi sukela emilengeni hi faka tinghoda hi faka tinkiyankiya hi faka xidwanci hi faka nyamuntlha hi mi faka xikhaka a tikomba leswaku ma mi vona mahambelelo ya yena a nga fani na hina i faku exighaga a tikomba swa ku hi yehe a nga mulovokazi nyamuntlha hi sungula laha i fake tinghodo mm. emilengeni hi vuya laha hi ta ta mi tsimba a tikiyankiya mm, mm. loko hi suka laha hi mi faka xidwava loko hi suka laha hi ta hi ta ta mi faka lexi xa ku pfalala
se loko hi suka laha hi faka a maduku loko hi faka maduku lawa hi ta hi ta ta faka leswi leswi swa ku rhungiwa leswi se hi mu siya mavele lawa ya yena lawa leswaku a tikomba leswaku hi yena a taku ku yendheni mm. loko hi suka la hi fika hi faka la ka yena hi faka a tinghoto mm. hi suka

sure sure and na ku tshemba ku ri information leyi kokwani va hi nyikaka yona hi swi twa swinene so loko hi langutisile emambalelo ya n'wina lawa mi vula swa ku i culture ya machangana ya la bush i culture ya machangana ya la bush loko ku ku endliwa ku ya ambalisiwa swona mm. a swi jiki se n'wina a mi cini xibelana mi cina e, mo gada yo gada hi khoma mabanga mm. loko hi khoma mabanga laha hi tlakusa wona hi

We are still here in Bush. We have enjoyed the dance, the clan, and the tradition. Mara sweswi, I want to do an entire interview on the traditional dance ya Mchongol. Baba minjani? Hi pfukile minjani mama? Na hina hi pfukile.
Inkomu. Kombela u ni hlamusela swa ku ncinelo lowu wa Mchongol i yini? Ncinelo lowu wa Mchongol i ncino wa ndhavuko. Eh. Wa ku hetisa ku lovola. Eh. Kumbe ku qada. Eh. Kumbe mchongolo wa xinto hinkwayo mchongolo yeleye hi yi vitana ncina wa ndhavuko i muxado hi ndlela yin'wana eka siku ra namuntlha i kambe mi tlhe mi ni hlamusela leswaku ni gqoke yini sweswi eh laha ni nga kona ni gqoke tinjhovo e leti ti nga rhungiwa ti nga na maseda ti nga na tinghoda lexi ni nga khoma hale ka voko ra ra ximatsi i xitlhangu lexi xi nga na mugovo xi tlhela xi ri na maseta ya ku komba vujaha leswi ni nga faka hale i maseta na swiyala na leswi ni nga faka hale i swiyala leti ni nga faka la nkolweni i tinghota leti ti nga na xipeneti lexi xi nga khavisiwa hi vuhlalu

kanjani
cheliwa swipayisisi yi cheliwa mafurheni yi rostiwa hi ku hi nga tsaka hi la ku dya swa kahle hi tseka na ti-beans hi tseka na suku hinkwaswo na nyama ya ya bibi hi swekile na nyama ya mbuti hi swekile na nyama na rheyisi hi swekile

leswaku byi luka byi ta kota ku byi bya phyaphyana eh.
byala lebyiwa i byala bya xintu lebyi vito ra byoho byi vitaniwaka muqombhoti lebyi vakokwana na vakokwana a va hanya hi byoho a byi cheriwanga chukele byi lo endliwa hi mahumba

their traditional food, which was so delicious, and their beautiful traditional dance, Sam Chongolo. I am your girls, Muslim Tanga, and I am signing out. u swi twile leswaku ku humelele namuntlha eka clan ya ka khoza catch us again next week eka yin'wani ya mitlangu ya hina ya finding our clan hi vulavurisana na clan yin'wanyani va hi byela leswaku vona va huma kwini i'm your host brian mkhanjwa